Pandemiýadan adamlar gyrylýarlar, kim günäkär? Türkmenistanyň Konstitusiýasynda her bir adam saglygynyň goralmagyna we keseller hakynda maglumat almaga we paýlaşmaga haky bardyr diýip görkezilen. Iş ýüzünde Türkmenistan koronawirus bilen bagly ýagdaýlarda adam hukuklaryny gödek bozýandygyny ýene bir gezek subut etdi. Bize Türkmenistanyň Raýat demokratiki birleşiginden gelen habarlarda ýurduň häkimiýetleri korona pandemiýa döwründe halkyň saglygyna jenaýatçylykly geleňsizlik, äsgermesizlik bilen seredip hiç hili aladalanmaýanlygyny görkezdi. Häkimiýetiň ýalan maglumat syýasaty we hakyky ýagdaýy gizlinlik bilen dymmagy Türkmenistan halkyny ölüm howpa sezewar etdi. Bize gowşan material diýseň uly, siz bu hakda biziň we Türkmenistanyň Raýat demokratik birleşiginiň saýtlaryndan okap bilersiňiz. Häzir bolsa siz ondan gysgaça bölekleri diňläp bilersiňiz. Materialyň ady Koronawirus pandemiýasy Türkmenistanda soňy belli bolmadyk agyr pajyga. Dünýäde pandemiýanyň başlamagy bilen Türkmenistan-da mydama iň gowy başarýan işi bolan raýatlarynyň erkin hereketini has-da çäklendirdi, sübheli gören raýatlaryny yrsarmak bilen barlady, izolirledi. Koronawirusyň göz-görtele faktlarynyň barlygyna seretmezden, häkimiýet öz halkyna we jemgyýetine ýalan maglumatlar bilen sapalaň atyp ýalana berdi. Ýurduň içinde we dünýä arenasyna Türkmenistanda koronawirus ýokda dem alyş ýollarynyň ýiti gaýnaglama keseli diýip ykrarlady. Käri boýunça lukman bolan prezident ýüzärlik ulanmak we ajyly unaş içmek maslahaty berdi. Ýigriminji ýylyň iýun aýynyň soňuna Covid on dokuz pandemiýasy ýurda ýiti aralaşdy emma ýurt ýylyň ahyryna çenli ýalanyň garaňkysyna gaplandy. Iki müň ýigrimi birinji ýylyň başynda Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň Ýewropa bölüminiň başlygy, Türkmenistanyň Prezidentiniň we daşary işler ministri Raşid Meredowyň awgust aýynda söz berendiklerine seretmezden, Türkmenistandan COVID-iň biomateriallaryny garaşsyz ekspertiza-anyklaýyş geçirmek üçin berip bilmediklerini gynanç bilen belledi. Diýseň, gabahat. Sebäp ýurduň prezidenti we daşary işler ministri ýalançy çykdylar. Bu ýalan maglumatlaryň bahasy bolsa koronawirusyň pandemiýasyndan heläkçilikli ölen müňlerçe bigünä adamlar. Bu jenaýatçy geleňsiz Jenaplaryň günäsi bilen aprel-iýun aýlar aralygynda ýurduň ähli serişdelerini pandemiýa garşy gönükdirmän, eýse halky we dünýä jemgyýetini aldawa saldylar. Köpçülik Türkmenistanda kowidden ölenleriň sanawyny soraýar. Jogaby aýylganç. Bu sany anyk bilýän ýok. Dürli internet serişdelerinde habarlar anyk däl. Türkmen häkimiýeti obýektiw maglumatlary, hususan-da raýat ýagdaýynyň namalar ýazgy bölüminden, ýagny ZAGS diýlen, berilýän ölüm kepilnamasyny çuňňur gizleýärler. Türkmenistanyň Raýat demokratik birleşiginiň maglumatlary esasynda Ýewropa Bileleşiginde koronawirus ýokuşan halkyň sany ýigrimi bäş, otuz bäş prosent ýetip biler. Türkmenistanda koronawirusdan ölenleriň sany iki ýüz altmyş bäş, ikiden üç ýüz on bäş müňe çenli barabar. Bu bolsa GDA ýurtlaryň arasynda covid on dokuz pandemiýasynyň ýokary betbagtçylykly netijesidir. Şeýlelikde, türkmen häkimiýetiň gyrgynçylykly, aldawy we gaýra goýulmasyz ýagdaýlarda iş başarmazlygy awtoritar döwlet gurluşy netijesinde Arkadagyň özüni ähli halkdan naýbaşy görýän duýgusyzynyň subutnamasydyr. Iş ýüzünde görnüşi ýaly, bejeriş işi dogry gurnalanda kesel ýokaşan näsaglaryň ölümçilik derejesini uly möçberde gysgaldyp bolýar. Türkmenistany nazara tutsak, on müňlerçe halas edilen janlar, saglygy goraýyş ulgamynda parahorluk, medisina işgärleriniň ýeterlik tejribesiniň ýoklugy, şahsy goranyş serişdeleriniň ýetmezçiligi, jenaýatçylyk bilen gurnalan geleňsizlik, hötjelik bilen koronawirusy boýun almazlyk, pandemiýa döwründe köpçülikleýin çäreler, wirusa garşy peýdasyz maslahatlar netijesinde ýüz müňlerçe bigünä adamlaryň ölmegi Berdimuhamedowyň we häkimiýetiň gönüden-göni günäleri diýip hukuk goraýjylar hasaplaýarlar. Prezident Berdimuhamedowyň şahsy jogapkärçilikden başga-da, ýüz müňlerçe bigünä adamlaryň ölüminde daşary işler ministri Raşid Meredow günälidir. Sebäbi hut Meredow dünýä jemgyýetine ýalan maglumat bermek toparynyň başyny çekdi diýip, adam hukuk goraýjylar aýdýarlar. Şeýdip-de, koronawirusly näsaglary bejermekde, adamlary halas etmekde halkara kömegi almak mümkinçilikden Türkmenistany mahrum etdi diýip, gurama ýazýar. Iki müň ýigrimi birinji ýylyň on sekizinji ýanwarynda Türkmenistan Merkezi Aziýa döwletleriniň arasynda birinji bolup Sputnik waksinasyny bellige aldy. Näme üçin Türkmenistanda koronawirus ýok bolsa-da, waksina bellige alynýar? Şu wagt Türkmenistan ýalan maglumatlaryň ýene-de bir täze sahnasyny ýazýandygyny gurama belläp geçýär.